even funerals to name but a few. The Awakening Giant crew was recently in Mbare and we sought to hear more of the business side of Pastor Alice and how she became attracted to the hat making business. Maheti ndakaita passion now ndine nguva yandaimboenda kuchina ndichinohodha saka pazvinhu zvangu zvandaihodha Haa kudhara maheti ndo chimwe chinhu chandaihodha saka pandaihodha maheti aya pakazongoyawo imwe hama ichindifonera kuti kune munhu abva kucape town ari kudzidzisa kugadzira maheti sechinhu chandandine passion nacho ndakatoona semukana wekuti kana ndikazvigadzirira ndega handichakwanisi kuti nditsvage mari yekuenda kunohodha heti dziya dziya ndakungodzigadzira ndega saka baba tanga kugadzira maheti mimi saka ndobva ndatotangawo kupinda munyaya yekugadzira maheti after training pane maspecialist eheti vakaona kuti chero munhu tinogona kuona kungesike munhu ane musoro muhombe stereki but musoro wemunhu wese its between 60 centimeters to 65 centimeters hakuna musoro wemunhu wakakura kudarika ipapo saka isusu thats the measurements ndo dzatinoshandisa tinomezha kudai uku ndokumezha saka munoona kuti mabrim ese ehet atinoti mabrim ndo chimusoro chehet chatinomezha apa panojoinwa vharanda rehet nechimusoro chehet ipapa panofanira kunge pari 60 60 to 65 centimeters chero musoro dzimwe nguva tinoona nemaziso but the reality hakuna munhu ane musoro unodarika ipapa Ma sizes e head haajajiwi neapa. Ma sizes e head tinomajaja nekureba kwebrim rehead redu number one. Number two ne size yefront ndoinotitema ina size yehead. Kana munhu akati kuda size head diki ndinoreducer apa pakwira kwebrim ndoreducer size ye yefront. kana kati ndikuda hombe ndinokudza vranda kana kuti ndokudza futi chimusoro cheheti chedu chimold ndokukura kweheti apa apachinja vakakudzidzisa here zvese zvemabrimi zvine chii kana vakakudzidzisa chiro tinosonwa so vakatidzidzisa kuti heti inosonwa so iri rinonzi brim iri ndo rinonzi mold yeheti unosona so unodai unojaina kudai but nekudawo kwe kweexcitement yebasa rangu zvimwe zvacho ndakazoresechawo ndega ndaakutoona kuti ho kudai kana heti iri hombe chinokura ndeichi kana iri diki ndinodukupisapo ndopanozotaura saizi yeheti pamatirio yedu tinoshandisa material tinoti millinar material ndo material tinosonesa then chechipiri tinoshandisa waya material totora kusouth africa but waya dzimwe dzacho tokwanisa kudziwana muno asi dzimwe dzacho muno madzisati ndawana vatinodziwana muno tonodzitora futi kusouth africa then chechitatu tinoshandisa shinda haashinda tinotenga muno dzimwe nguva pakuita ati yedu tinoita maruva mamwe acho ndeemaoko emucheka asi mamwe maruva acho techitodai kutenga mamwe acho tinomawana muno saka ndozvinhu zvatinoshandisa mapinjisi tinomawana muno Maelectric jagi tinomawana muno ndozvimwe zvinhu zvatinoshandisa zvinotibatsira nekuti ndopangu mucherechedzo wekuti waya dzimwe dzatinowana muno ndodzitora kuwaya force pamagaba zvakutoreva kuti vewaya force vawanawo basa shinda dzedu tinotenga muno mutown kudowntown vatinotengera shinda vaya vaya tatovapa basa zvakutorewa tee tichitoimpawana tega muno muzimbabwe macho saka zvakakosha kuti zvinhu zvese zvatinoshandisa tikwanise kunge tichizviwana muno tirege kuexternaliza foreign currency nokuti kana tikazviwana muno mu zvese hakuna mari ichabuda muno mari yedu inenge ichingotenderera pakati pedu isusu mazimbabweans economy yedu inobva yasimba Zvechokwadi chirongwa chakauya naPresident vedu VaMnangagwa pamwe chete naAmai Mnangagwa chirongwa chakanaka chekuempower madzimai nekuti when you empower a woman waempower generations kana ukaempower mudzimai waempower nation saka isusu tiri kufara zvekuti nekuti kumashure kweso vanhu tanga tiita kunge seke tisingaonekwi madzimai kunge takavanzika tiri kumashure kwevarume vedu asiko zvinezvi tinotenda nekuda kwechirongwa ichi nekuti taakubudikira ende takukwanisawo kuratidza potential yedu kuti tinogona kumira tichizvimiririra nyika yedu ichiendera mberi nekutoshandisawo zvinoshandiswa nevarume izvainzi mabasa evarume ndovanokwanisa kudhila newaya ndovanokwanisa kudimbura waya nepliers isusu madzimai taakutoitawo saka chero mabasa iyaya ainzi ndeevarume nesuwo madzimai tatopinda ikoko mhuri dzedu dzichienda mberi if we nature our passions and hobbies

something she initially thought could only be done in South Africa. Takatanga mamounts pekutanga takambomatenga kuSouth Africa because tatisingazivi kuti muno tinokwanisa kumawana here asi nekufamba kwenguva nekubvunzawo takatomboenda kumusha kwedu ndobva tatonotsvaga vaya vanoita zvekuveza maturi vaya ndobva ndanotaura navo vakati vanokwanisa kundivezera ndikavapa mameasurements Vakaveza asi tandimuudza nezvekuveza nembezo zviya zviya mamoodzi acho haana kuzobuda zvakanaka zvekuti mashepi aizoita kakurasika mahetsed asingabudi ari niti asi pari zvino manje ndiri kufara nekuti takawana vanonyatsoita zviri professional vanonyatsoveza zvakanaka vachishandisa mamachines varimo muno muzimbabwe saka iko zvino izvi ndinofara kuti nditaura kuti chero dai mine shepi ipi yehed yamunenge muda kuti tikugadzirirei tane vanhu vane unyanzvi wekunyatsotigadzira mamolds iyayo then tobva tagadzira saka tokwanisa kugadzira any shape yeheti yamune muchida jameson muguti is a pattern maker in harare and he casts such metals as bronze cast iron and aluminium among others for any type of component as may be required but all the casts come after he designs and makes wooden patterns of the required product and these patterns are what he is now doing for pastor matunira data mapatterns nemacasting aluminium cast iron uh, bronze brass depending nezvinoda custom pattern maker basa rake rekugadzira anonzi mapattern out of food um, out of food or aluminium depending nezvinoda custom imi meze pattern maker ngatiti eh, adzimai vangu vaimafema vaona heti yakapfekwa naprincess diana ari kuuk kubva itora picture ikauya kuno mungaigadzire eh, that pattern kuti ibude iri pamold renyu ramunogadzira imi ah, tokwanisa kugadzira because you can make eh, ma, ma, ma, ma, like mapatterns you can make them out of um, pictures out of drawings out of samples. We asked Jameson to tell us how he feels about the fact that a local business person has chosen them ahead of outside help

The businesswoman has created direct employment for at least four ladies and we also spoke to them. Panapa tinosona my head. Inini ndinenge ndichisona pamushini pandakagara panapa pamuri kuona apa. Mapatterns akakatwa then inini basa rangu ndere kujoina ndobva ndasona mapattern pieces acho ndobasa rangu.
Mhuri dzenyu dziri kuchengeteka here nebasa ramukuita remaheti? Ehe, mhuri dzangu dziri kubatsirikana chaizvo. Tinotobatsiranawo nababa kumbo nekuti babawo vanozviitirawo, ininiwo ndinoitawo zvangu izvozvi, saka tinosanganawo pakati. Vana tiri kuendesa kuchikoro, ndine mwana ari A level ari kunyorawo gore rino. Takamanejawo kubhadhara mafizi emwana, nyangwe mafizi akakwira, vamwe vaichema, vamwe vakatadza kubhadharira vana, asi takamanejawo. Pakanguva kadikidiki katatapuhwa wekako, takamaneja kuti tibhadhare fizi yemwana
ndakadzidziswawo namai mufundisi wangu kunzi mwana angu zvinhu zvemaoko zvino munhu unofanira kuita zvinhu zvemaoko zvakanaka zvinokunakira muupenyu hwako ramangwana rako saka ndakaitawo sarudzo yekuti ndiitawo zvemaoko ndigadzirwa maiheti andakabata kuburikidza namai vangu mai mufundisi Ndoda kukurudzira vemu vana amai nevechidiki vari munyika medu kuti ukatangira pasi hazvireve kuti hauchaende mberi. Kanhu kadiki ikako kane kusimudzira kuti uite chinhu chihombe. Saka sevanhu vemunyika yedu kune vechidiki, kunana madzimai, kunana baba, kunyange ukatanga nekanhu kadiki Zvakafanana nekambani yedu takatanga tiri vadiki tisina asi tasimuka mbichana mbichana asi zvinhu zviri kuita sei zviri kuendeka. Magetsi aya ari very unique akatosiyana nemamwe atinoona kana anotengeswa mumabhero aya zvakatosiyana. Aya mamaterials anotengwa uh, kunze kwenyika atinozobatanidza tichisona tichiadesignawo zvekuti munhu akaona heti anonzwa kungoifarira sezvairi e, iko zvino takakwanisa kubatsirawo takatenga stand yedu iri kuhopley ndokwatakakwanisa kutenga stand yedu saka izvo so takatovaka nekuda kwekugadzira mahetsi iwayaya takatovakawo tangosarwawo nekuisa roofing saka ndikutoona kuti zviri kutondibatsira pakuti baba ndiri kuvabatsirawo tichibatsirana zvekudzidza mabusiness skills sevakana vechidiki zvakakoshera kuti izvoni kana ndokwanisa kuzviitira zvinhu zvangu ndega semwana mudiki handidipendi nemari yeumwe munhu zvakakoshera futi kuitira kuti handikwanisi kumhanyira kumumba because ndozoti ndokwanisa kuzvimirira uye futi zvakakoshera kuti kana ndikazopinda mumba murume wangu azotangi kuzotanga kunetseka because anenge achizoti ndiri mubatsiri akakwana family business redu rinoenda richaenda kure nokuda kwokuti zvese zvatinoita tinoita nemazvo ende vanhu vakawanda vari kutouya kwatiri because vanotiziva kuti vari kunotiteva vanozoti tinozvigona In the Central Business District of Harare, we caught up with Sarah Aman, who is manning the shop being run by the hate maker to complete the fashion value chain. Basa riri kufamba zvakanaka but then you know as a industry yedu it's not kuti it's always um, uh, you know, it's not kuti it's every time inenge yakakwirira but then kuti pane matime especially madays emuchato tinobata mari dzisingatomboiti even maevents anenge achida kuitika we get people vanenge vada kutouya kuzotoadvertisawo like vanenge vada kubudisa mavideos avo vanogona kuuya ndida kuhaya chihembe zvichitofamba zvichitodaro buying local is actually better is actually good

who has been the power behind the success of Pastor Alice. The role of the church is to empower, empowerment, giving the skills. Saka tinoona kuti the role of the church again is also to impact in the community. Community ino impactiwa through the eh, mamembers anenge auya kuchurch kana akapiwa maskills then kana akuenda in the community anoenda kunobatsiranawo nevamwe achiencouragewa vamwe saka Tinoona kuti kuchechi hakuzingori kwekungoparidzirana chete. What would you like to say to the ordinary Zimbabwean? Hongu makambani akavhara but havana kuenda nepfungwa dzedu, havana kuenda nemaoko edu, havanoenda nemaziso edu. Vakavhara makambani
ya ichokwadi ichocho ukaona unoona kuti makambani mazhinji akavhara but isu nekuda kweproject zvikuru sei iri kuinishetwa namai mnangagwa vachifamba vachiita empower madzimai vachisanganisira neministry ya ya my honorable mai nyoni uh, it's working very good to empower women and tiri kutarisa kuti in the near future uh, with the help yemaresources wakawana maresources uh, eh, nekuramba uchiita entrepreneurship nekuincreasa ne necreativity yawo One day tinenge takutoita take over macompanies iwayo taakutoenda kuno vachitoshandira macompanies arege kuita maghost companies but they will take up those companies vachitopfuurira mberi because madzimai ari kuuya nazvo and eh, they are empowering each other zvekuti haa manje manje zimbabwe inenge yatochinja mwari wakutiitira zvakanaka takutoemployawo uye nekutoexporta zvinhu zvavanenge vachiita ruzivo rwavainarwo especially rwuri rwemahedzi you find kuti its eh, very creative is something chiri new eh, chiri very different kune zvimwe zvaiimpotiwa zvichiunzwa munomu zvaitwa nga senge zimbabwe its a dumping area yekuti vanhu vanenge vasingadi machip quality malow quality oya odhampiwa muzimbabwe but when we see these women coming up with these projects their income projects and very becoming again very creative eh, zvichionesawo uh, kuti muzimbabwe mune uh, uh, unique talent irimo yanga isina kutepiwa vachingonzi madzimai anongoita basa rekuzvara wana vachibereka nekugara kudzimba but takutoonawo iko zvino izvi kuti no madzimai vane very uh, great talent and creativity yawainayo when they are supported nemahusbands avo vasingati mari inenge yageneratwa ya, ya naamai wobva waitora vana baba vari vane fancy yekutenga macellphones mota saka unoona nemabhizinesi ana amai kazhinji kacho hanyanyi kupfuurira mberi vanenge vachitanga from zero vakambosimuka votanga zero nekuti vana baba vanotora mari idzodzo inoonogadzisa mota dzavo nekuti toya baba cellphone nemota Speaking specifically about the business being carried out by his wife, Bishop Matunira had this to say. Chakanyanya kutibatsira eh, remuneration yemuchechi kuti mari dzacho dzehoro dzinenge dziri pasi patakatanga kupenha longa tasina chinhu so mother was given this eh, vision yekubata nemaoko saka from there akabva ava nepassion iyoyo yaitibatsirawo zvakare kuendesa vana kuzvikoro nekubatsira e, mune zvakawanda even mota dzatinadzo dzimwe dzacho imari dzemabhizinesi avo avanoita e, eh, maimfundisi saka nekudaro takaonawo nevision ine hurumende yedu yekuita empower women women empowerment takaona kuti chinhu chakanaka kuti when you empower a woman you have empowered a generation you have empowered a nation saka madha nekuda kwechiono chavo ichi vanotungamirira bande rakati kurei remadzimai vari kuitawo empower again madzimai wayo achivadzidzisa kushanda but currently pane business ravo remahead noona kuti ndava ndafunga pauro achinzi come over to macedonia pana acts chapter number 16 achienda kumacedonia aifunga kuti achaona chiita chevanhu vakuru vakawanda a big congregation but anosvika ipapo achiwana mukadzi one anonzi lydia aiita zvecloth dying ndokubva atotanga muparidzira akatendeuka From there tiri kuona kuti Pauro akabva awana an insight vazhinji yavasingaoni kuti Pauro ndo panovatanga yake yanoti tent making yaka yaka initiatwa na this Lydia akanga ari mu business re cloth dyeing pane Acts chapter 16 saka Pauro anobva atotangawo zvakare kuti ari a minister of the gospel but anobva atangawo imwe project inonzi tent making saka from there ndopatinoona kuti even nesuwo mapastors tichishumira tichiitawo tent making saka isu tiri kusapota basa riri kuitwa nevadzimai vangu rekuruka maheti ibasa rakanaka zvikuru and one eh, passion in it tiri kuona zvinhu zvavo zvichifamba ende zvichiitawo zvakanaka zvakabva zvatipawo muono wekuti dzimwe nguva eh, mapastors tinorarama nekushumira but at the same, at the same time tinofanira kuitawo tent making eh, inozotiunzirawo imwe income saka tiri kuona kuti zvimwe zvese izvi even nemari dzedu dzatinotambira muchifundisi ishoma asi nekuda kwethis tent eh, making taona kuti mwari has taken us this far because of These projects dzinoitwa nevadzimai wangu. The bishop also called on his fellow church leaders to emulate his efforts and help their wives while also spreading the word of God. Iri ndinoencourageawo other pastors, mabishop, maoverseers eh, and other leaders kuti ngatitsigiranei nemadzimai edu kana vakati vane chiroto tirege kuvati chiroto chiroto chinyi asi tivatsigire eh, mwari vachivaitira zvakanaka at the same time tichiuyawo nethe spiritual support praying for them eh, praying for their good health praying again for the eh, resources kuti dzitengeke dzinoda spiritual blessing saka tiri kuti vana baba vafundisi vatungamiriri let us support madzimai edu tirega watarisira pasi